העלף מיך, דאס הייסט א קבלה, תפילה, מאך תפילה און בעט דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, תפילה איז אזוי ווי וואסער טראפט אויף א שטיין, אויף א שטיינערנע הארץ, א שטיינערנע הארץ, דער רבי האט געזאגט אז ס'איז געווען אמאל א קעניג האט ער געזאגט פאר איינעם ברענג מיר ארויף א גרויסע שטיין, ברענג מיר ארויף א פעלזן שטיין, ברענג מיר ארויף דא די מטה, ברענג מיר עס ארויף, איך דארף עס האבן אין פאלאץ. יענער איז געגאנגען און געזוכט אלע מיני וועגן עס ארויף צו שלעפן, האט ער געזען אז ס'גייט נישט מיט שלעפן, האט ער גענומען די פאטענט וויאזוי מען מאכט שלאקן, דער נעמט א פולי, א רעדל, גיבט צו כח, מען דרייט א שטריק נאכאמאל און נאכאמאל, פרובירט אלע מיני וועגן, מען האט נישט געקענט רוקן דעם פעלזן שטיין, און דער קעניג קוקט אראפ פון פאלאץ, און ער זעט ווי דער איד שטייט און ער מוטשעט זיך צו טון דעם רצון המלך, א ליבהאבער פונעם קעניג, ער וויל פאלגן דעם קעניג. ס'גייט אים נישט, דער קעניג האט געזען די צער וואס דער איד האט, איז דער קעניג אראפ פון פאלאץ, און דער קעניג זאגט אים, איך האב דיר געזאגט זאלסט ארויפשלעפן דעם גאנצן שטיין אויף איין מאל, ס'איז נישט מעגליך ארויפצושלעפן א שטיין אויף איין מאל, נעם א האק, צעהאק דעם גרויסן שטיין, און ברענג ארויף שטיינדעלעך. האט דער רבי אויסגעפירט די זעלבע זאך, דער אייבערשטער זאגט ניסו לאבינו כפיים מכבי שמים, ווער א ערליכער איד, ווער א ערליכער איד. ווען א מענטש מוטשעט זיך, מען ווערט א ערליכע איד אין א סעקונדע, ווערט מען ווערט מען אינגאנצן ריין פון אלע תאוות. צו האק, נעם דעם דיבור, די דיבור דאס איז די פטיש, האק יעדן טאג אפאר ווערטער, רבונו של עולם איך וויל זיין אן ערליכע איד, רבונו של עולם איך וויל דאווענען, הייליגער באשעפער איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב, איך וויל זיין א איד, האלט אן א ביאור, און יעדע איינער זוכט עבודת השם, און וואס איז עבודת השם, קומען אין בית מדרש דאווענען שחרית מנחה מעריב.

אז א מענטש וועט יעדן טאג גיין עס גיין עס באדערט דאס אויף אונז וואוינען מיר דא אין שטאט ס'איז נישט דא קיין קיין פעלדער מיט קיין וועלדער ווי איך גיי איך עס באדערט דאס איך בעט דעם אייבערשטן ווי איך גיי איך גיי צום בית מדרש איך גיי אהיים איך גיי עפעס איינקויפן און איך גיי צוריק אדער איך האב א קאר איך פאר אהער איך פאר אהין איך האב דאך מיין מויל איך האב דאך מיין מויל אפילו אין בית מדרש

דער מענטש פארלירט זיך וועגן אביסל עסן אדער וועגן דאס איז נישט גוט און יענץ איז נישט גוט, ממש ער פארלירט אלע קדושות אלע זאכן, און דער מענטש וויל דאך זיין גוט, א איד וויל זיין גוט, ער האט נישט קיין עצה, ער האט שוין פרובירט, ער האט שוין פרובירט אלע עצות, ביז מען האט אים אנגעהויבן צו זאגן דו דארפסט גיין אויף טיפול, דו דארפסט גיין אויף טערעפי, וואס קען מיך דער טערעפיסט העלפן, דער טערעפיסט רעגט זיך אויך אויף. איך קען האבן א פטיש פון הייליגן רעבן, דער רבי האט מיר געגעבן אזא מין וועג אז איך קען בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך ברעג זיך אויף און העלף מיך איך זאל מיך נישט אויפרעגן.